Bu günki sapagymyzda kwadrat deňleme, şoň kwadrat deňlemäň formulasynyň gelip çykyşy üstünde işläris. Ýagny ax kwadrat goşmak bx goşmak c deňdir 0. Şu görnüşli deňlemelerde x-iň hasaplanyşynyň we ýörite formulasy bar. Indi şu taýda biz iki tarapyny deňdiriň a-dan 1-e köpeldeliň. Ýagny skobka alyp köpeldýär. Noly A-dan 1-e köpeltseň 0 bolar. Şu taýda A-dan 1-i ax kwadrata köpeltseň A-lar gysgalar, x kwadradyň diňe özi galar. A-dan 1-i bx-e köpeltsek A drogyň aşagynda bolany üçin b bölmek ax bolar. Bärde c, A-dan 1-i c-e köpeltsem c ýokarda a aşakda bolar. Garaz, birinji eden işimiz Ýagny adam biri içlerini köpeltip çykdy, şonda şowurda atdy. Şuny aldyk. Soňra mundan soňra näme etdik? Mundan soňra şu aňlatmamyza her tarapyna b paýlanan 2a nyň kwadratyny goşduk we şondan hem şony aýyrdyk. Ýagny şu goşmagym a-dan c. Şonda üýtgemeýär. Mysal üçin, aýdaly biz x kwadrat x kwadrat goşmak, mysal üçin, x goşmak, aýyrmak bir bolsun, deňdir nol. Indi biz şu aňlatmamyza x kwadrat goşmak x aýdaly islendik bir sany goşsak, meselem, aýdaly 2-den 1-iň kwadratyny goşaly. we ikiden biriň kwadratyny goşaly, soňam aýraly, ikiden biriň kwadratyny aýraly. Aýyrmaklar deňdir 0. Aýran, goşup aýranymyz bilen biziň deňligimiz üýtgemeýär. Bu deňlemeligiň şertinde bar. Ýagny bir zady goşýan aýran ýene-de 0 bolýar-da şol ikisi. Ýagny ýokardaky şol bir zat bolýar. Bärde-de edil şol logikany yzarlaýar. Ýagny Bärde şu deňlemämize goşup aýrypdyr. Näme üçin goşup aýrypdyr häzir görüris. Ine, şuny goşupdyr, soňra aýrypdyr. Indi bärde şu aňlatmamyz iki zadyň kwadrat boldy. Iki sany san harp aňlatmasynyň. Bu näme diýmek? Ýadyňyzda bolsa biz A goşmak B-niň kwadratyny Paskal uçurşylygynyň kömegi bilen we şeýle-de Geçen sapaklarymyzda düşündirip geçipdik, seredip bilersiňiz. Ýagny a goşmak b-niň kwadraty deňdir a kwadrat goşmak iki ab goşmak b kwadrat bolýar. Ýagny birinjiniň kwadraty goşmak birinji bilen ikinjini köpeldýäs, ony hem ikä köpeldýäs, goşmak ikinjiniň kwadraty. Bärde-de edil şoň ýaly ine şunymyzy şu görnüşde ýazypdyr, X goşmak B paýlanan iki A nyň kwadraty görnüşde. Ýagny şeýle açyp ýazsak ýokardaky bolar, ýagny birinjiň kwadraty X kwadrat, soňra B nyň kwadraty ikinjiň kwadraty B paýlanan iki A nyň kwadraty ine görşüňiz ýaly we birinji bilen ikinjini köpeldýäs X köpeltmek B paýlanan iki A. Birinji bilen ikinjini köpeldýäs. K. Onam ikä köpeldýäs. Ýagny şu taýda ikiler gysgalar. X B paýlanan A ne ýa-da B X paýlanan A ýagny şu. Görýäňiz. Emele gelýär. Diýmek, onda biz şu aňlatmany şu görnüşde ýazyp bolýan eken. Soňra munam e, kwadraty iç, içlerine paýlaýar. B kwadrat bolýar. Ýokarsy aşaga 2-niň kwadraty 4, A-nyň kwadraty A kwadrat bolýar. Plus Bärde ADNC-niň droguň iki tarapyny dört A bilen köpeldýär. Dört A bilen aşagyny köpeldýär. Ýokarsynam dört A bilen köpeldýär. Bu droplarda-da droplaryň häsiýetlerinde bar, ýagny iki tarapyny bir droguň bir zada köpeldeniňimiz bilen drogumyz üýtgemeýär. Drogumyzyň netijesi üýtgemeýärmiz. Mysal üçin, ikiden bir bolsa, şonda iki tarapynam üçe köpeltip bilýäs. Bärde-de iki tarapyny dörd a köpeltipdir, muň aşagy dörd a kwadrat bolupdyr, ýokarsam dörd a c. Diýmek, şeýle boldy. Şu aňlatmany aldyk biz. Soň dowam edýäs. Indi x goşmak b paýlanan k-nyň kwadraty we şu ikisini deňdiriň sag tarapyna geçiripdir. Muň aňlatma minus plýus bolup geçipdir, bu plýusam minus bolup geçipdir. Soňra dört a kwadrat umumy maýdalawjy diýlip, ýokarlaryna aýrylypdyr, b kwadrat aýyrmak dört a c. Soňra iki tarapynyňam köki alnypdyr. Kök alynsa modul bolup çykýar. Bu-da ýagny x goşmak b paýlanan iki a plýus minus şuňa şuňa deň bolýar, ýagny b kwadrat aýrymak dört a c-niň köki we dört a kwadrat kökden çykýar, ýokarky çykanak dört a kwadrat dördüň köki iki a kwadratyň iki a. Ine şeýle bolup çykypdyr. Me- e, Men ony şeýle düşündireýin. Ýagny aýdaly x kwadrat deňdir dört bolsun. Indi biz şu x näme bolup biler? 2 bolup biler, şeýlemi? Owo. X ýene-de minus iki hem bolup biler. Minus iki hem bolup biler. Sebäbi minus ikiniň kwadraty minus iki köpeltmek minus iki minus minus plýus eder. O-da dört bolar. Şonuň üçin şu iki tarapyny köke alanymyzda biz şu x-iň jogabyny ýa modulda alýas, ýa-da bolmasa x plýus minus iki diýip ýazýas. Sebäbi indi x diňe iki diýip ýazsak bolanok. Sebäbi x minus iki hem bolup biler şu taýda. Bärde-de şoň üçin plýus-minus bolupdyr. Şu plýus-minus nirden gelipdir diýip sorasaňyz, hem plýus bolup bilýär, hem minus bolup bilýär diýdik şo. Aýratyn hem ýazyp ýazylyp bilnerdi, ýagny x goşmak b paýlanan iki a deňdir plýus b kwadrat aýyrmak dört a c paýlanan iki a ýa-da x goşmak b paýlanan iki a deňdir minus b kwadrat aýyrmak dört a c paýlanan iki a. Tapawudy ýok. we indi şu taýda B paýlanan iki A-ny ýa-da iki A-dan B-ni deňdiriň sag tarapyna minus edip geçirýär we ondan soňra bärde iki A-lar umumy maýdalawjy deň bolany üçin ýokarlaryny ýagny goşýar ýa-da aýyrýar minus B plyus minus B kwadrat aýyrmak dört A çe iki A ýagny bärde diýjek bolýany men şeýle açyk görkezeýin x Birinji jogabymyz deňdir minus b plus b kwadrat aýyrmak dörde atse. Paýlananam 2a. x ikinji jogabymyz başgaça x 2 diýip görkezeýin. Minus b minus bolýar. Görşüňiz ýaly 1 plus 1 minus. Ikinji jogabymyz b kwadrat aýyrmak dörde atse. Paýlanan iki agyz. Indi delta näme diýmek? Şony görkezeýin men size. Delta diýmek, ine şu köküň içindäki zadyna delta diýerler. Ýa-da diskriminant diýilýär başgaça. Şeýdip görkezeýin. Kök, ine şu köküň içindäki aňlatmamyzy biziň B kwadrat aýyrmak dörde aýtsy, ýagny diskriminant deňdir B kwadrat aýyrmak dörde aýtsy. Bu näme berýär? Biz şu noldan kiçi bolan ýagdaýynda diskriminantymyz, ýagny köküň kwadrat köküň aşagy noldan kiçi bolsa, meselem, minus üç bolsa şu kökden çykanok. Ýa-da hakyky sanlarda şuň jogaby ýok. Jogaby ýok hakyky sanlarda. Şoň üçin eger köki diskriminandyň noldan kiçi çyksa ýagny minus çyksa biziň jogabymyz hakyky sanlarda jogaby x-iň ýok diýip belleýäs. Eger diskriminandymyz biziň nol çyksa onda x bir bilen x ikimiz deň ýagny x birinji x-imiz bilen x ikinji x-imiziň jogaby deň

Hakykytanlarda X-iň iki jogaby bar diýmek. Eger diskriminantymyz noldan uly bolsa X-iň iki jogaby bar. Noldan kiçi bolsa X-iň zatda hakyky sanlarda jogaby ýok diýmek. Nola deň bolsa-da x birinji bilen x ikimiz deň bolýar. Ýagny x-iň bir jogaby bolýar. Şeýle şertler bar. Indi şu kwadrat deňleme formulasyny ulanyp mysaly işläliň. Ýagny biz şuny görkezdik. Geçen sapagymyzda ýagny şu misaly e, formulany ulanman tapmak mümkin däl. Indi biziň formulamyz nämedi? Ýagny x deňdir minus b plis minus b kwadrat aýyrmak dört a c paýlanylan iki a. Şo şo-da formulamyz indi şu taýda ýazsak şu a x kwadrat goşmak b x goşmak c deňdir nol. Şu aňlatma meňzeýär aşakdaky aňlatmada Onda öňünde hiç zat ýok biz bir ba diýip pikir edýäris. Ýagny şu taýda a-myz deňdir bire deň. B-miz deňdir alta deň. C-miz deňdirem minus üçe deň. Şony ýalňyşmaň. C-ni üç edip alsaňyz jogabyňyz ýalňyş çykar. C-miz deňdir minus üçe deň. Indi formulamyza görä x-iň jogaplary x deňdir minus b plus minus

aýyrmak dört, a-myz bir, c-mizem ýene minus üç goýmaly. Ýene-de şu taýda sizi ýalňyşdyrmadym. Üç däl-de minus üç. Paýlanan iki, ýagny a-myzam bir bolan üçin iki köpeltmek bir, iki bolar, deňdir. Minus alty,

Şu taýda kyrk sekizi biz e, on alty köpeltmek üç diýip ýazyp bileris. Ýagny on alty kökden çykar, üç köküň aşagynda galar, minus alty köküň içinde galar. Goşmak, aýyrmak, dört kök üç paýlanylan iki. Onam deňdir. 2 bölüp çyksak minus 3 Goşmagy aýyrmak iki kök üç. Iki kök üç. Ikisimiziň jogaplary şo bolýar, ýagny gysgaça Einstein bozaýyn men. Ýagny birinji x birinji jogabymyz minus üç goşmak iki kök üç x ikinji jogabymyz minus üç aýyrmak iki kök üç. Ýagny plus minus diýmek iki sany jogaby bar demek. Ol birinji e, diskriminantly soraglar şeýdip hasaplanylýar. Ýagny bärde B kwadrat aýyrmak dörde aç kyrk sekiz, ýagny diskriminant noldan uly boldy. Diýmek, x-iň iki jogaby bar hakyky sanlarda, eger nola deň bolan bolsa, x bir birinji jogabymyz bilen x ikinji jogabymyz deň bolardy we noldan kiçi bolsa-da hakyky sanlarda x-iň jogaby ýok bolardy, çykmazdy. Sag boluň saglyk duşalyň kanalymyza agza bolmagy ýatdan çykarmaň düşünmedik ýerleriňiz bar bolsa ýada başgada düşünmedik temalaryňyz bar bolsa komentariýalara ýazyp bilersiňiz sag boluň saglyk duşalyň.